Видеоязмаларыбызны дәвам итәбез. Аллаһ Субхана вә Тәгалә үзе ярдәмче булса иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм янына көннәрдән бер көнне ерак бер җирләрдән бер карт кеше килә. Бу карт пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм янына кереп әйтә, Йа Расуләллаһ! Әгәр дә кеше үз тормышында нинди гөнаһлар бар, бөтен гөнаһларны эшләсә, ягъни нинди зур гөнаһлар, кече гөнаһлар, дөньяда нинди төр гөнаһлар бар, шушы гөнаһларны эшләсә дә, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә аны кичерер микән? диде. Шул вакытта Рәсүлебез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Син Исламны кабул иттеңме? Син мөселманмы соң? дип сорады. Әйе, әлбәттә, Әшһадү ан ләә иләһә илләллаһ вә әшһадү аннә Мухәммәдән Расулуллаһ дип, мин инде мөселман, мин инде шәһадәт китердем, мин Исламны кабул иттем, дип әйтә. Шунда Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Алайса, нинди генә зур гөнаһларың булса да, Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә Исламга кадәр кылган бөтен гөнаһларыңны яхшы гамәлләргә алыштыра, ягъни кичерә, диде. Бу карт сөенә-сөенә пәйгамбәребездән чыгып китә, Аллаһу әкбәр, Сөбханалла, машалла дигән сүзләр белән. Ягъни, никадәр зур сөенеч була бу кешенең, Аллаһ Тәгалә кичерә, дип әйткәч. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, никадәр гөнаһларыбыз зур булса да, никадәр гөнаһларыбыз бик күңелебезгә бик начар тәэсир итсәләр дә, Аллаһ Субхана ва Тәгалә һәрвакытта да тәүбәләребезне көтә. Ничек итеп без шатланыр идек балабызның, югалган балабызның кайтуына, Аллаһ Тәгалә тагын да күбрәк шатлана кешенең тәүбәсенә.

Төшенкелеккә бирелгән, инде миннән булмый дип әйтүчеләргә Аллаһ Тәгалә әйтә, Юк, диде. Йә ибадиялләзина асрафу ала анфусихим, лә такнату мин рәхмәтилләһ, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өметегезне беркайчан да өзмәгез, чөнки Аллаһның рәхмәтеннән өметен өзүчеләр, Имансыз бәндәләр генә, шайтан гына Аллаһның рәхмәтеннән өметен өзә, әмма без, хакыйкый мөэминнәр, берәр гөнаһ кылдык икән, шул ук вакытта тәүбәгә ашыксак иде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Инналлаһа ягъфирүз-зунуба җәмиа, Дөреслектә Аллаһ Тәгалә бөтен гөнаһларны гафу итәм, диде. Нинди генә гөнаһлар булса да. Нинди генә гөнаһлар булса да, алар Аллаһтан биек була алмый. Иллә мәгәр, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһка ширек кылып үлгән булмасак. Ширекне генә Аллаһ Тәгалә гафу итми, тәүбәсез үлеп китсәк. Иннәһү һүәл гафур рахим, диде. Дөреслектә, Аллаһ Тәгалә гафу кылучы һәм рәхмәт ияседер. Аллаһ Тәгалә шул вәгазь белән вәгазьләнеп,